Aşyk boldum o men o. Damkrat, damkrat. Deme deme deme. Ha?
Şu wagt wideoň başy ýalakdyr. Ýöne ahyry şu wagt wideoň. Düşen gündemizde serediň. Wakany başdan aýdaýyn, müşderileň biri şu wideony ugradýar. Şunda gyz haladym diýýär. Bir Restoranmy, kafemi, Luna Teras diýip diňe ady bar, şony tapyp gül gowşuryp ber diýýär. Bizem gözleýäs, oňa jaň edýäs, muňa jaň edýäs, ažiotaž taryp turup, ýog-a, tapamzok şäheriň içinde. Ahyry eýdip-beýdip bildik, ýeri Lebap welaýatynda eken. Türkmenabat. Hoş gördüň bizi. Wasp edeýin Lebaby. Ähli derdiň dermany Amyderýaň kenary. Howasy arassa. Luna Terrass edil şo wideodaky ýeri tapdyk. Bu gül nirden çykandyr öýdýäňiz? Gidemizde-de howlugyp gitdik-ä. Şonda ýaňky smolýotda oturylanda birahat oturýas diýip, ýokarky bagaža goýýa güli. Ony goýamam. Ýatdan çykaryp gaýdýa. Şeýdibem Lebap welaýatynyň öz içinden alan gülümiz. Dowamyny görýä. Belki gyz şutaý diýişýändir. Girip gözlemek galýa. Eýdip, beýdip gyzyň ýaşaýan ýerini tapdyk. Soradyk, tanaýanlar bar eken. Ýöne bar-a. Şutap aşyk boldum-ow men-ow. Däriniň owadanlygyny obýçnaý reklama edemok. Ýöne Lebap şu gezek sen meni haýrana goýduň. Owadanlyga serediň-ow! Wagt çäkli, gülübermeli, smolýody ýetişmeli. Şeýle bir süýji ýewropeýsk kuhnýasy bar diýdi. Gaýtmakat, iýeli. Görşüňiz ýaly, Lebap welaýatyna bardyk. Luna terassany tapdyk. Aňry aşyk bolup hem ýetişdik. I gyzyň öý salgysyny tapyp, öýüne baramsoň, gyz Lebapdan Aşgabada gelipdir. Biz-ä aňryk bardyk, olam bärik gelýär. I samolýoda ýetişeris diýip, iýip-içmäge bardyk. Iýdik, lezzetini gördük. Ýöne görşüňiz ýaly, samolýoda gijä galyp,

Ýöne düşüp ýören günümize seredaw biziň. Gül berdim sen gülge, ýanyp aýlandym gülge. Ine şu wagtam geldik gelmez ýerimize. Pikir edýänsiňiz, bir derek Lebap welaýatyna gidip gelen ýalakdyr welin, ýöne näme Lebapda nomer 1 restoranda ujin edip gaýtdyk diýsegem ýalňyşmaýa. Düşen günlerimiz.
Söýgi taryhy bolýamy otlygy. Baýyrlyga, bugdaýlyga, samanlyga, günçilige gidip. Şu wagtky toýlarda love story düşürýärler-ä, şolar barada öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Söýgi taryhy bolýamy, otluga, baýyrlyga, bugdaýlyga, samanlyga, günçilige gidip. Ynhanyň bilen söýgi taryh bolýarmy? Hakykatdanam şonuň näin tanyşdy, näili? Şo zatlary görkezmeli, bir sujet etmeli. Häzirki men görýändem suratçyň işleri. Bir bezeg edýäner, otaýny-utaýny bezeýäner. Sujet ýok, many ýok. Suratçylar üçin bolýa. Ýöne owadan ýaşlaryň owadan pursady diýip berseň bolmagy ahmal. Söýgi taryhy ýok. Näin tanşanyny düşürip bilmeseňem, ýagdaýyň bolmasa, düzüň, oýnadyňda, söýgi hekaýasyň bolmanda. Aý, şu öz dilimizde söýgi taryhy dara men bir dilimizi kän bir oýnatman halamok. Öz ene dilimizde urdy men gowy görýän. Söýgi taryhy göremok men. Söýgi hekaýasynam göremok. Täze başlaýan kameraçylar, siz Bunlara seredip bunuň nemesini edenini gaýtalamaň. Söýgi hekaýasy diýiň, bir ideýajyk tapyň, düzüň özüňiz. Jan çekiň däri şu wagtkylar ýöne owadan gürrüňem özmüş dilde lagt dogry diýip paňlaşyp näme düşürip ýörüner o taýda diýýän zatlary bir zat görýän zadymyz başga bir zat. Onam türkmen dilinde gaýrat ediň şu meni gollaýanlar söýgi taryhy ýada söýgi hekaýasy şu wakýada etjek bolsaňyz ýaşlaryň owadan pursatlary diýäýiň. Goýan wideolarymyzda Döwran aga liçkada ýazdylar komentariýada ýazdylar çyp ýandy materialy berip bilmediler zat diýip toý eden oglanlar bar weçr diýä gutardyşlar bar şolar ýaly şo barada näme pikiňiz bar. Ahyry görýäň çybam. Mençe dram ýanybam bilýä-de, ýöne beý diýsem, şo ýanypdyr diýip, gözüňi ýumman diýen zat ýok. Kameraçylaň jogapkärçilik diýen bir zady bolmaly. Näçe pul beren bolsaň, şo puluňy yzyna talap et. Çyby ýanan bolsa, Şoňa sen dony beren punuňa bir talap et, ýene-de üstüne jerimesini talap et. Başga näme etjek bular? Toý etjekilere ýüzlenýärinde, toý gurnaşygyňyzda şertnama ediň gamyraçyňyz bilen, jogapkärçilik taraplaryny görkeziň şo taýda. Elli günde çykaryp berýän diýdimi, bolýady, şertnamada görkez. Elli günden soň umumy bahadan pylança göterimi tölemeli, yzyna gaýtaryp bermeli, şol elli günde daňaryk git. Se, her gününe. Onnoň sen ony gyssama-da, sagat birine pul berjegini bilip dursa, ýetişdirer diýen wagtynda. Özüme-de ýazdylar, men şo wagt gyzyňyz bilen toý görmedim. Soň bir wagt geçdi, enem pahyr aýyrny görjek boldum, enemi düşürmändirler diýýär. Ine, şo zatlar bolmaz ýaly, hökman şertnama ediň. Enem pahyry azmansyňmy? Pylança göterim jerime töle. Her bir ýalňyşyna jerime tölediň. Bilsinler jogapkärçiligini. Toýa baryp pakgaryp ýörmeli däl. Janyň bilen işlemeli. Işlemedik dişlemez diýýär. Bir ýer ýok diýip geldimi jerime töle diýýärmi? Şol operatoryň puluny berme. Toý ýerine gaýtaryp ber. Jogapkärçiligini bilsin. Indikide baý alara, enesinden gapysyndaky mallara çenli alar ýaňky. Şeýdip pulyny tutaýsaň. Baý işlär nirä ir baryp. Bular jogapkärçiligini bilip işlemek üçin hemýaňky toý etjekler siz şertnama etmeli. Şony studiýa diýýäler däre men topar diýýän. Şo toparyň başam jogapkärçilik bilmeýän bolsa bilesi gelmese bilmesin. Her bir ýalňyşyna jerimesini tölesin. Toý ýerine jerime tölesin. Näme üçin bu bendeden pylança aljak diýip gürleşip puluny almady, soňam eline bermeli boldumy, wessalammy? Kim jogap bermeli ýaňky o ýok, bu ýok bärsini düşürmänsiň diýdýän zatlara jogap bermeli-ä. Jogapkärçilikli iş diýip näçe aýdýan men. Şony indi toý etjekler siz, topar başlar siz, ýaňky diýşim ýaly edip, şulara jogapkärçilik duýmany öwretmeli, jerime edip. Bermäň puly. Indiki başlaýanlar siziň özüňiz ýa-da topar düzeňizden jogapkärçilik bilner ýaly ýaňky ýaly özüňiz toý ýerine şertnama ediň. Siz öz jogapkärçiligiňizi görkeziň, toý ýeriniňki görkezilsin, haçan berjegiňiz. Şol ýaly edip işleseňiz, ýola goýup bilseňiz, sagat ýaly işlärsiň. Gepi ulaldyp durma, ýene goýarys wideo.
Alada etmäň dostlar meň ýagdaýym gowy hiç zada öwrüljek bolamok by prosta diktorski razminka. Hawa düşünýän birinji gezek göreňde agam sen ýarawsyzrak öýtýän diýdirýä ýöne kömegi gaty uly. Edil dola görkezip bilemok sebäbi ýigrimi munda golaý wagtyň gidýä ýöne bölejigini görkezip bilýän. Ine. A bolsa rus dilinde bar bolan iň uzyn ýaňlatmaç. Häzir ony bäş eksli çaltlandyryp görkezjek. Ştaýda aslynda men epiçny geýinmelidim hem-de epiçny toý mekana geçip gitmelidim. A, kstati, bu günki lokasiýamyz toý mekan kiçi zaly. Şeý diýipjik owadanja bolup zala girýän, kameraça bir zatlar-a diýýän öz ýadyma-da düşenok. Toýa näçe ir gelseň, şonça-da köp zada ýetişýäň. A men mysal üçin toýuň eýlerinden ýa öň ýa-da bileje gelemsoň, şu wagt toýuň açylyş interwýusyny ýasap otyrs, soňa men bir näçe zada wagtym barly, şu goşgam ýat tutup ýetişdim şol karalykda. Aslym şweýsariýaly bolmasa-da, toýda gaty punktualny adam men. Şoň üçinem sagat şu wagt, rowno on dokuz nol nol, menem toý açýan. A, kstati, bärde meň ýene-de mini fişkajyklamyň biri, toýy üç dille açýan. Nu men ne tolko açyp bilýän, no ýeşe üç dille alybam bar bilýän.

Bir-birini çyndan söýýän ýaşlar göni ýüzlerinden bir-birine seredişlerinden bildirýär. Ine şu günki ýaşlary şoňa mysal getirip bolar. Ondan soň ýaşlaryň ene-atalary bilen salamlaşdyk, olaryň gutlag sözlerini diňledik hem-de toýa başladyk. Toýda bu gün nobat Öýdeniýazow Rialny öz gowy görýän bagşlamyň biri. Men wapşe aýdymçy bolsam näderkä? Nähili pikir edýäňiz? Ondan soň konkurs etdik, tans etdik, garaz gaty gyzykly we şowhunly geçdi, men daže ýene-de bärde aýdym aýtjak bolup synanyşýan, ýöne biz ukda edýän sebäbi daşymdan aýtsam urýalar, daže UFC-iň widuşisiniňem agzyna ökünip ýetişdim. W opşim toý şowhunly momentlara gaty baý boldy aýdyp bermäne zat kän ýöne wideo ýem üç munda golaýlak gelýär şoň üçinem şu taýda bes etmäne karar berdim. Soňuna çenli göreniň üçin sag bolsun aýtýan. Taňyrýalkasyn.